Ee, mma Gwen, batho šiba ba gana re ya di-DNA le bona. no bona nna Ee. lebolele ke a ke pola bolelela nna Ee, if ra teita ee, eh, a- um, of which i'm wrong ee, i am wrong ee. but it's how i live Mm. a ka go fa mabaka gore o nagane gore ke a go cheata Ee. botsebotse ebile a sa nkankgo le n- n- founu e bena e le so Ee. o ka fo e tšea Mhm. le pattern a ke- le bo- le boke ya ba e tsaya pattern very open a ka e notlelela gore ba re batho ba se ka e rea e ne e go depressa ya founela batho ya tšea dinepe ya recorda dilo tša go sa kgonege gana mo ke fo ile reela gana so and a ke rate finger print o bone finger print motho o tloga a ikhile Mm. wene ke a ima Nafta go ba le di-hormonal njana njana ke šetše ke fo duma maušwa ka diphontšhe eh. ke nkana ke ya labour pay ke tlo ba le di-labour pain ko belega ke boa ka mo gae ka matswela go šiša a makaa eh. ke a mmuša kwanyanela ya gago eh. a fetša gore

I'm still wrong. Eh. I'm still wrong, but eh. this is how I'm going to view it. It is how I live. Mm. Eh. Ngwana ngwana fihla wa tepega bana. Mm. And motho a mathaithai wa mwana mm. o timelela the first three months mm -hmm. ja pregnancy. Eh. Should you there? Eh. O robale le yena. Eh. O tlo lomega ka fa. Eh. because wa tsa rase ya gago Ehe. so a ke tsore e ba phonyong kgakae gana fao banna ba kura kore ba lebelela eng? a ba theeletše le bona ba lapiša a ba tsebe se a ka mmane a- a a- a ria mathaithai Mm. go ne e bothata a ke re o swere ke guilt Mm. ene a ka go dumelela le o sa le mo a kwa ke re a am wrong cause ke swana mošate Mm. ga go dumelela o tlo kutlega le gona Mm. o tlo kwa bohloko Mhm. mara motho a mathaithai wa mone mm. wo utama the first three months mm. a go makatso kgoso motho a le pregnant o over over wa sa go tsome mm. kgoso wa tseba gore ga ka fo mmatamela ga wa fetsa o etse o mo kutlile o gobetse
ene ye nngwe ka sa
ee a ke ra se tša gago Mm, eh. ehem and o ka se teste ka nama ke re o tlo go bala gape o tla go Ee. testile ka nama ye nngwe nna ke setšego ka kwa magolo ga lepela a hlokofala Mm. gobana letsogo la right Mm, gobana go ne e methaladiše mm, methaladi mm, e mekotweng e tshwana le a tataka Mm. ka no letsogo la right mhm. ke nkana e ya ka mo Ke ra re ke ya gahlakodi ekhwi mina noko wene ntšha ko- letsogo la gago la right gongwe bja re tlo check ke moka swana tla ke moka wene o re wa egala bakgekole ba rwala dilo tlhogo ba re bo bona ngwana a ba tsena kua ba mo lebeletse so
and ba mo emela gore a develope di-finger prints ee ba tlo mo lebelela
eutwa ka ba- atlana tše kgane go eba lebelela atlana ga tše ke re ke tša bo bona Mm. ya ba re methalo e me- e mekoto e sego e mesesenyana e mekoto e kore di-spacing tše wa di bona di jwang e ke tau mmago a ena re bina ke phuti phuthi Mm, go ra gore tata ka ganyonyana ga a ka ria so nna le yena re tlo swanye e kgane wa bina tau e jwa me- re ka fo o tshwantšha mare go ne ka mokgwa e difarang go bulega mo ga gona mo space nje nna o mm. tshwantšha le tata mm. mara yona ke tse e ke master e e ke ga ga ke ke ya dinoko e wa e bona ya he mm. ke mo ka ba ge go lobale a a ba a ba rase we ne ka ra o tse o thabile ha ke e mishi ja ha ke korile ya ke re bona ba sepetse bo bona ngwana go e di fitile ngwana o tswela ngakong we le likala ana ke ga ba tsena nke ba mo thinyola nke ba rereša ba khunamile mm. a ba tsena a se eh. ra gore tso boa fela go motho eh. mm. ba ka se go botse wena ke no rata mmage mm. e ba tlo fo fela ba tsa re ye e ke la ba go mo jirela yena and bona ba tseba e a ke di bela le se nyaka bakgekolo ba etla ba tlo hlola mm, a ba tla re senyetše ee, mafebe a rena however le ge ke re i will find it a le ga nka rena ke tlo e banang ka re ke a offendega mm. i will still let you be o jumele dna test yes a ke re i have nothing to hide exactly ee so mm. you take o tlo ba wa makatša le batho kore lebe dintšhi tše nko tša manono kowa mm. le tshwana mm-hmm. ah, wene mo a go nyake ge e le dilo tše mm. mara go kgotsofatša mm. and-e nako ngwe di-d n a test di a fotša re mm, wa di patela ke re na ee gore di pherekantše mme o tlo bonya ka le go ntlhala go tsebana mara dilo tše mm-hmm. batho ba gešo a wa tše tsona di fotša reo tše kgoka sa di fotša re jo no ba bohlale jo bofago ke batho ba bagolo ee nna sego ka mo a yone ke tshwana le mammo ka mo mm-hmm. ba gahlakudu ba ka mo ke tše ke tša ka ga bo a se gore batho ba ga mokwela ba soka moka Mm-mm. ba ka ge- ba ka ga gešo Mm. ee go ra gore go so Basadi, nna le tata. gape o nkgopoditše ke santse gore ke istadiše gabotse nna le tata methala ya rena e mekoto Mm, she mm. e tlo kgwetše the spacing shaping Mhm. ee go ra re phuthi le tee ke be ke di fapane

Ah, o tlo bone le something solid jalo Exactly. o belaela Mm, or a re le dna test a nyaka ya sekgowa wa mo le gona šala- motho wa bona motho a šala a nyaka dna test Mm, o tseba mesepelo ya motho wa gage ee. mara ka re i have nothing to hide Mm. although yang offender Mm, still ke tlo go tlogela ke a go- o ye o ye o teste a ke bone go ye go le bothata ya offenda mara ke bone gore o ka tlo go bloka let them be ra le galo bono ba sa tla sa ba nyaka unless le gore ena o gopotse go di-temptara le yona still if o gopotse go ntlhala No le ge mpotša. le ge e be e le Ga ba bana ba- tlhoke- le ge e be e le bana ee. bago bantša a tlo no no ntlhala Okay. mara a nyako fo kgonthišiša gore kgonthe ke tša gabo Ah, go nthišiša. le gona mane ga ke tsorwa e santse o fihla o kua wa o se neye matlhwa go baebele itse ba tlo ba le matlhwa go bona ba se bontšhiše ba ra tsona tšekwe
kgokolo ba Ee, ai, man. tata e ra re šala gabotse